Salut, ech sinn de Pol, mir sinn hei bei E Gudden an ech wäert vun elo fir iech kachen an haut fänke mer mat enger ganz einfacher Pizza un. Mir fänken also un mat 330 Milliliter Waasser, dat ass Raumtemperatur an ech hunn hei frësch Hief an do benotze mer ongeféier 10 Gramm dovunner. Dat heescht, ech schneiden hei e klengt Stéckchen of, 10 Gramm dovunner, ech man dat just an d'Waasser, réiere mer dat e bësse bis dat sech opléist an da kann een dat op d'Säit stellen a mam Miel ufänken. gesabbelt. Et schéngt mer wéi wann sech d'Hief elo ganz opgeléist hätt. Dann huele mer d'Miel heihinner, dat si 500 Gramm duebel Null Miel. Kanns och iergend en normalt Miel benotzen, dass wann s keen anert fënns. Hei hunn ech 10 Gramm Salz. Mësche mer dat just mam Miel zesummen an da kommt dat Waasser och schonn dran a mat der Hief. D'Miel an d'Salz si kombinéiert. Da kommen hei just nach d'Waasser an d'Hief dobäi an da si mer fäerdeg mam Deeg. Bis op d'Mixen an d'Knieden 10 Minutte laang um wäermsten Dag wou mer dëst Joer hunn, hu mer eis e gudden Dag erausgesicht fir d'Miel hei ze knieden, mee et wäert scho klappen. Ech mixen dat dono zesummen bis dass et ongeféier eng Mass ass an huelen d'Brietchen hei ewech an da fänke mer un ze knieden. Ech hunn den Deeg lo aus der Schossel geholl an wéi der gesitt, ass nach net richteg zesummen, ass nach net richteg gemëscht a lo kniede mer fir gutt. 5 bis 10 Minutten an dann weisen ech iech wéi den Deeg muss ausgesinn, wéi en sech muss ufillen an da kann mer Zooss preparéieren. Wéi der gesitt hunn ech e bësse Miel hei op mäin Dësch gemaach an et geet einfach just drëms ze knieden a wann der spiert dass en bëssen ze pecheg ass kënnt der roueg nach méi Miel dobäi maachen. Mee wat am Ilan kniet, wat e mierkt, dass e manner un den Hänn peche bleift a manner um Dësch. Zum Schluss fäert en sech nach e bësse pecheg ufillen, mee e bleift néierens méi hänken. An da wësst Der u sech, dass e gutt ass. Oh, en e gesäit zimmlech glat aus dono. An da komme viru viru mat der Tomatenzooss. Sou wäit, sou gutt. Wéi der gesitt, den Deeg hescht nach e bëssen, awer et ass relativ ok, dass nach e bëssen Deeg hei um Dësch rescht ass. En ass glat elo uewen an. Ech preparéiere mäin Deeg u sech en Dag am Viraus an da loossen ech en am Frigo opgoen, well ech fannen et gëtt e ganz anere Goût dono an an der Pizza selwer, de Bauch, alles schmaacht vill besser. Mee der kënnt hien hei och elo mat e bëssen Ueleg areiwen an eng Schossel maachen. En Duch driwwer, en naasst Duch driwwer oder Plastikfolie driwwer an da kann et een och zwëscht an dobausse stoe loossen, mee am beschten iwwert Nuecht stoe loossen. An ech hu mäin och scho gëschter preparéiert, dat weisen ech iech dono. Lo maa mer d'Zooss, hëtzen den Uewe vir an da geet et virun. Lo komme mer zu der Zooss an et gëtt eng ganz simpel Zooss. Ech hunn hei e bësse Knuewelek,

Wou muss ech nach siche goen? Dat ass alles wat an d'Zooss kënnt. Mär kachen se och net, déi kënnt esou dono d'Pizza a fäerdeg. Ganz simpel, ganz gutt. Jo, ech maache relativ vill Knuewelek dran, well ech hu Knuewelek gär. An u sech misst där och vill Knuewelek dra maachen, well ween huet Knuewelek net gär? Ech wärt et just hei an dënn Scheiwen schneiden, der kënnt et och dra pressen, mee ech man mer gären déi Méi, ech wees net firwar, ech hun déi Pressen e Kéier rem mussen no botzen an hei an do, ech schneiden et gären dënn an dann ass gudd. Dat war déi lescht Zéif Knuewléck, dat waren der 4, 5, 6, ech wees et net. Also wann der Kniewelek net sou gär hutt, maacht es dran, well dat hëlleft wierklech vill Aarm am Goût un. Oder maacht eng Zéif dran. A wann der et gär hutt, ballert dat dëppen zou mat Kniewelek, well et ass einfach mega. Sou, Kniewelek ass dran. Ech maachen ganz e bësse vun de Peperoncinien dran. Fir ganz e bëssen Hëtzt dran ze kréien, där musst net vill maachen. Ech man och elo. Dat hunn ech vergiess ze soen. Deen Deeg wou mer grad gemaach hunn, dat geet duer fir 4 Pizzaen. A fir déi 4 Pizzae geet et duer wann der eng Béchs Tomaten huelt fir d'Zooss. Da musst der souguer nach Zooss rächen normalerweis. Mee vue que datt ech elo Deeg gemaach hunn a gëschter Deeg gemaach hunn, gëtt et fir déi nächst zwee Deeg Pizza. Also man ech och Zooss fir 4, 8 Pizzaen. Da wësst der Bescheed. Mee dat heescht deen Deeg war fir 4 Pizzaen an eng Béchs Tomaten ass och méi wéi genuch fir 4 Pizzaen. Schwimsalz fonnt, och erëm ëm déi 10 Gramm, 5, 6 Gramm wann der just eng Béchs huelt oder wierklech schmaacht et. D'Zooss soll e bësse salzeg sinn, awer quand même, well wann d'Zooss net gutt ass, ass déi ganz Pizza net gutt. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Ech hat meng Frëndin geschéckt Tomate sichen an anscheinend kriss de riesegrouss Béchse mat Tomatekonzentrat. Gutt dass ech nach Béchse vu mir hat. Déi hei waren awer ästhetesch vill méi schéi wéi déi Béchsen Tomate wou ech elo hunn. Mee da wësst der, wann der déi doe kaaft, sponsert mech wann der wëllt, mee dat ass Konzentrat, dat ass, dat ass keen Tomaten, keng Tomatensauce, da wësst der Bescheed. Ech hunn Tomate fonnt, dat hei waren ganz Tomaten aus der Bécks, och ouni d'Haut just. Ech mengen et gëtt Zäit fir meng Shirts unzedoen, well Tomatensauce a wäiss T-Shirten. Geet net sou gutt mateneen. Ech wärt meng Zooss och net mixen, ech wärt elo just d'Tomaten hei mat der Hand zerdrécken, alles e bëssen réieren dass alles mateneen ass, eng Kéier schmaachen ob Salz feelt, kanns vläit e bësse Peffer dobäi maachen an da wars dat. Da kënne mer den Uewe virhëtzen an da weis ech iech wéi een den Deeg ausrullt mat den Hänn zolech. A waascht är Hänn virdru wann ech géif gefalen, ass dat e bëssen eekeleg awer. Ech hunn d'Tomate mat der Hand e bëssen zerdréckt, dass dat alles e bësse méi kleng gëtt. Ech hu keng Loscht op sou riseg Stécker Tomat op menger Pizza, verständlech. Dat eenzegt wat ech vergiess hunn ass e bëssen Olivenueleg, dat heien ass extra virgin olive oil an ech mëschen dat just nach dran. D'Zooss ass fäerdeg, d'Deeg ass preparéiert, mä se just u sech just nach den Uewe virhëtzen an da ka mer lassleeën. Ech hu mäin Uewen, deen ech elo net upacken, fir eng Stonn virhëtze gelooss. Dat heescht, ech hunn och e Pizzauewen. Dir kënnt och doheem an ärem normalen Uewen, maacht en einfach op déi héchsten Temperatur op Ëmloft an da loosst der en och fir eng gutt hallef Stonn bis eng Stonn virhëtzen an da geet dat och. Gëtt net grad dat Resultat wéi hei, well hei hunn ech e Pizzasteen dran, mee et gëtt och gutt, gëtt besser wéi eng gefruere Pizza oder wat och ëmmer. Hei ass den Deeg, wou ech gëschter preparéiert hunn. Et si schéi Loftblosen dran, en huet sech schéi fermentéiert. Ech maache just e bësse Miel heihinner. E bësse Miel op den Deeg, kënnt e méi einfach raus, bleift net esou vill Päschen an der Hand. Probéiert en net ze vill anzedrécken. Esou, ech hunn e relativ vill agedréckt, en ass och guer net méi ronn, spillt awer keng Roll. Probéiert e bësse Miel op all Säit ze kréien. An da fänke mer un einfach ze formen. Ech hiewen e gären e bësse sou an d'Lut, loossen en vu sech selwer, vu sengem eegene Gewiicht gären e bësse stretchen. An da kënnt der roueg e bësse nohëllefen fir en an eng Form ze kréien. Der kënnt en och ausrullen, mee ech hunn e gären e bësse méi rustikal. Den Deeg ass ausgerullt. Ech hunn awer misse rullen, well et war mat der Hand net esou wierklech eppes ginn. Heiansdo klappt et, heiansdo klappt et net, dat ass och u sech egal. Bëssen Tomatenzooss, ech wëll net ze vill Zooss drop maachen, ech hunn dat net gär wa se esou wässereg gëtt, d'Pizza. Probéieren emol mat zwee Läffel, ech verdeelen déi an da kucke mer weider. Ech hu gären e bësse Bor op menger Pizza, dat heescht ech maachen d'Zooss net bis no baussen. Wann der kee Bor gären huet, dann zitt d'Zooss mam Läffel sou wäit wéi der kënnt an dann ass et gutt. Ech ginn nach e ganz bëssen Zooss esou, Zooss, Knuewelek, deelt dat schéin, net ze vill an d'Mëtt, well duerno déi ganz Flëssegkeet sammelt, wäert sech an der Mëtt sammelen an dann wäert do alles duerchhänken, den Deeg gëtt matscheg an dat wëlle mer net. Sou, d'Zooss ass drop. Ech maachen nach ëmmer gären ganz e bëssen Olivenueleg drop. An dann dat eenzegt, wat nach feelt, gedréchenten Oregano, wou ganz hartnäckeg ass anscheinend. Kann da ganz e bëssen driwwer streuselen, esou. Ech rappe ganz e bësse Mozzarella drop a wann d'Pizza aus dem Uewe kënnt, hunn ech mäin Spargschieler hei an da man ech e puer Sträife Parmesan drop an da si mer fäerdeg. Lo kënnt dee gruselegen Deel, lo probéiere mer d'Pizza op d'Schëpp ze kréien an d'Pizza vun der Schëpp an den Uewen ze kréien ouni se futti ze maachen, ouni se falen ze loossen, ouni dass se peche bleift. Rënner no hannen zéien an zack. Ah gesitt der, ah sou. 15 Prozent Verloscht sinn ëmmer, mee et ass gaangen. D'Pizza eran ze kréien ass normalerweis méi einfach. Tip top. An bei mär dauert dat do elo 5. Bis 7 Minutten, méi laang net. Ech dréinen se an der Halschent eng Kéier fir dass se op all Säit lammlecht gëtt an da si mer fäerdeg. Bei Äech am Uewen doheem musst der kucken, wéi gesot, sou waarm wéi et geet op Ëmloft stellen an dann dauert et och zwëschen 5 an 10 Minutten, et hänkt ëmmer vun Ärem Uewen of. Jo, elo waarde mer. D'Pizza war lo 6 Minutten dran. Et richt gutt. Gesäit gutt aus. Ooh jo, genau esou. Also wann déi doen net prett ausgesäit, da weess ech och net. Dat eenzegt wat mer lo maachen ass ganz e bësse frësche Parmesan drop, schéin dënn. Der kënnt en och drop rappen, et ass wéi der wëllt, mee ech hu gären e bësse méi déck Stécker Parmesan sou drop. Net méi déck awer méi laang, bësse méi konzentréiert op enger Plaz. Esou. Ganz e bësse frësche Basilikum. An u sech kënnt der drop maache wat der wëllt. Dat hei war just d'Basic Rezept fir iech e bëssen de Wee ze weisen fir ganz einfach den Deeg doheem selwer ze maachen. Der kënnt drop maache wat der wëllt. Fir mech Margherita sinn am beschten an dat eenzegt wou all Rezept wou et op dëser Welt gëtt nach besser mécht, ass ganz e bëssen Trüffelueleg. Wann der bis eng Kéier Trüffelueleg doheem hat, kacht der u sech bal näischt méi ouni Trüffelueleg. An dat war mäin éischt Rezept hei op dësem Channel. Ech hoffen et huet Iech gefall. An elo schmaache mer dat hei just nach. Soen ech iech Merci dass der nogekuckt hutt an ech hoffen dass der et enke selwer doheem ausprobéiert an dann wäerte mer eis an zwou Woche beim nächste Video erëm gesinn.